Buonasera għal kulħadd, eh, Antonello Vela u Indru Zarf il-lejla jsermulkom u ehm, eh, matul dan il-programm ser nagħtu ħarsa ħafifa lejn dak li ġara nhar il-ħadd li għadda fil-Grand Prix tal-Belt tal-Messiku. Endru l-ewwel nett insellem lek. Nsellimlek Antonello, passoltu nirringrazzjak ta' istedina. Mela, eh, meta ma tinsab tajjeb. Tajjeb, mħabtin ħafna, kif jista' jonqos eh, diversi kontenuti li qed joħroġ, trip il-ħeder.
Użgur, darħat, fil-fatt l-aħħar waħda, għaw ta' sekwenza. Eżattament, u affarijiet anċellari oħra relatati. L-aħħar tlieta, ejja, u daqt l-istaġun tal-Formula 1 jitlesta wkoll. Eżattament li ovvjament iridu jsiru biss qabel ma nibdew bħas-soltu nagħdu ħarsa lejn il-klassifika tal-Grand Prix tal-Belt tal-Messiku għal darb'oħra Max Verstappen jirbaħ fuq Red Bull Racing fit-tieni post Sir Lewis Hamilton fit-tielet post Charles Leclerc, Mercedes it-tieni, Ferrari t-tielet, Carlos Sainz ir-raba' fuq Ferrari, Lando Norris, McLaren, Mercedes il-ħames, George Russell, Mercedes sitta, Daniel Ricciardo Alfa Tauri is-seba', Oscar Piastri, McLaren it-tmienja, Alexander Albon, eh, Williams it-tisa', Esteban Ocon, Alpine l-għaxar post. L-aktar veloċità t-tellieqa jagħmilha proprju fl-aħħar Sir Lewis Hamilton ħin ta' minuta 21.334. Andrew, u kif għandna wkoll fit-tema prinċipali tal-video tagħna tal-lum, jesta Messikana u rekord Messikana għal Max Verstappen li eh, rebaħ is-16 il-tellieqa tiegħu tal-istaġun u ukoll is-sandu rekord fidejh għal. Rekord li ġa kellu. Eżattament.
Għax sa oħra rebaħ 15. Fil-fatt fit-teli għatal messiku ta' sena l-oħra kien kiser il-rekord l-antik billi kien rebaħ l-14 il-rebħa tiegħu għall-istaġun li għadda, bat rebaħ waħda oħra l-aħħar waħda li kienet ġol Abu Dhabi. Dis-sena ġa kiser il-rekord u għatfada 3 races Fatt ieħor, statistika oħra la darba tħallna fit-tema ta' rekords u hekk, jekk mill-aħħar tlieta Verstappen jirnexxielu jirbaħ imqar waħda minnhom, jikser ir-rekord tal-ogħla persentaġġ eh, ta' highest win percentage f'staġun wieħed. Dan ir-rekord huwa ta' 75% eh, Alberto Ascari fis-sena 1952 fej rebaħ City tlilaq minn tmienja possibbli. Jekk Verstappen jirbaħ imqar waħda oħra mitli tal fadal, ikun garantit bla ma tassum li jirbaħ it-tnejn l-oħra li huma possibilità kbira eh, li jirbaħ imqar 17 minn 22 u dik tkun iktar minn 75% ta' tlilaq fl-istaġun mirbuħa. Jien naħseb f'dan l-istadju ħna nibdew nagħmlu naqra l-imħatri fuq mhux jekk imma meta jinkiser dan ir-rekord.
Nobsor li għandu jkun il-favorit biex di għamilha fil-Brażil. Għax ejja ngħidu ma jirbaħx imbagħad l-aħħar tnej. xorta jkun kisira għax inti fil-verità kieku jirbaħhom kollha it-tlieta kollha li fadal ikollu win percentage 19 minn 22 li jkun percentaġġ ta' 86% ta' ara eh, x'dominanza
dominanza mostruża fil-fatt mhux ta' xejn.
Voldi li nistgħu ntuhom naqra sigrit żgħir is-segwaċi tagħna mhux ta' xejn Fiċ-chats li għandna bejnietna jiena int u ż-żewġ kollegi l-oħra tagħna tal-Formula One Department, Wayne Mikallef u Daisy Tabone lil dan Verstappen qlajni ilu l-ajruplan. Ajruplan, għax jiġri u. Infatti, oħra ngħidlek la. Da, di kienet il-51 rebħa tiegħu u laħaq il-Alan Prost. Tlieta biss rebħu iktar minn dawk it-tnejn, Sebastian Vettel 53 Min jaf jaqbżux ukoll dis-sena bl-aħħar tlieta. Ma noħdux bi kbira, mbagħad għandek Schumacher rebaħ 91 u Hamilton 103.
Eżattament, u tajb. Ġa tibda id-domanda jiksirix l-all time records fil-Formula 1 għadu kmini imma mixi bil-mot il-mot. Part il-fatt illi diġà qiegħed on the way wkoll biex jikser rekord ta' għadu l-bot imma din hija l-ħames rebħa ġol-Messiku eh? Ma nix ninsewha. Jiġifieri. U żgur, għax fl-2017, 18 u l-aħħar tlieta fuq xulxin. Jiġifieri Minalija dak ir-rekord huwa 8 Hamilton rebaħ tmien darbiet fir-Renju Unit. U fil-Kanada. Fil-Kanada u hemm xi tnejn u Schumacher jidir li rebaħ tmienja x'imkien ukoll. Franza minn għalija.
Minn għalija Franza, imma biex tara kemm qed jasal. Le dik ir-rekord fil-fatt. Jiġifieri. Messiku l-iktar waħda għandi kun li rebaħ.

Din issa jiddependi li ma titlu se naħdula. Eżatt, dik hija question arbitra, kwistjoni arbitrarja kważi, arbitrary question. Le, ġifieri biex tara u dawk kienu dejjem l-iktar ġiġtu dakek. Anzi, meta taħseb Brażil, Sissa darba biss rebaħa. Ma nitkellmu ktar il-qoddim fuq il-Brażil, l-istajan nibqgħu naqra. Eh, eh, jekk eh, dana u Abu Dhabi minn għalli, eżatt, rebaħ l-aħħar tlieta Abu Dhabi, ovvjament Las Vegas Għad tkun l-ewwel darba li jiseħ. Eżatt. Eżatt, eżatt, jekk però il-naħa ta' Verstappen kienu qed jiċċelebraw in-naħa ta' Perez reġa' kien hemm il-piki u t-test ta' snin inċident.
Sfortunat.
Kienet sfortunat li li ma tanġab li memorji sbieħ għad fakkarni f'dak il-famuż inċident ta' Singapore fejn eh, iwa l-protagonisti prinċipali kienu. Ma kienux, għax ma tal-Alonso kien svinturat. U t-tej tal-Ferrari ma jiela Alonso Alonso fil-verità wara li l-inċident prinċipali tista' tgħid seħ bela l-kanna jekk tittajt hekk. Di iktar l-inċident infisa. Eżatt, ma tistax tiġi waħda tajba. Meta tara ril, dik waħda, tieni net meta rajt damage ta' side pot, kera hekk kienet, Infatti, anzi wasal skantajt li wasal sal pitnejn. Ekku. Għax jien ħsibtu ħajjaqaf fit-trakka onestament. Ekku, u xnijat jerġaw joħorġu fuq Perez tal-poplu bniedem. Titqalla tisma xnijat onestament li. Jaf li għandu kontrat ta' sena d-dihla imma issa laqqa waħda hija li Alonso se joħodlu post. ma jistax ikun l-ebda l-bniedem. Dik waħda. Jien għalija ma tantx nara tagħmel ħafna sens. Fis-sen, mhux għax ma nemminx li ssir jew ma ssirx, mhux għal itolf dik il-kwistjoni. Però ma tantx nara razzjonali. Għalija biex iddaħħal l-Alonso forsi sen oħra. Għax l-iktar l-iktar sentej, Might as well tibqa' Perez għal sen oħra u mbagħad fl-2025 ikollok ċerta lussu biex tażel dak it-tieni sewwi. Jew inkella jew inkella biex nibqgħu fuq il-protagonisti Messikani tella Ricciardo illi Għalija l-istess ta' Ricciardo bħal Alonso. ma tantx narah. Meta naħsbu, Richard għandu 34 sena, tajt li vera Alonso għandu 42 sena u hemm għadu. U Hamilton għandu jala 39 f'jannar. Għana għajdu għek. Imma fil-verita, kem ħajdu mem, Ricciardo? Isu stop gap nara jien, biex id-daħal Ricciardo għal sena kontra Perez. Kemm hi konkreta l-upgrade? Veru li xejn mhu qed jiġih tajjeb bħalissa Perez imma ma ngħidx li Ricciardo huwa mbagħad upgrade ta' barra minn hawn, ejja ngħiduha kif hi. Jekk vers jekk jagħtu l-karozza dominanti l-Verstappen. Ha, jekk jkollhom karozza dominanti li biha Verstappen jista' jrebħilhom il-kampjonat tas-sewwieqa. Jikkontribwixxi bil kbir għal kampjonat tal-kostrutturi jekk mhux jirbaħa waħdu, ejja nkunu onesti, għax ħadd m'għandu biżejjed punti. Għala kemm marru tajjeb ir-Red Bull iridu niftakru fin-nuqqasijiet ta' ħaddieħor Mercedes u Ferrari naħseb kienu kellhom on the whole titqissi staġun diżappuntanti għat li huma fil-fema tiegħi, imma ħalja dik id-dibattitu għal sekonda. Fi verità, jekk għandok Verstappen il kollu id-domna, tini sewi. Mux għalek mandek bżonnu imma ma jtizwel tibqa li għandek, memx bżon bidla jisek, mhux imkisser, għalfejn ħassew xi ħaġa mhix imkissra. Imma issa naraw daw tant illa nisimgħu verżjonijiet u tgerfix. Soħat ma jaf il-verità pura fuqha.
Le, u ċek. Imma, vondiri. Ehm, Dik storja oħra. Indu, semena Ricciardo, skut l waħda mis-sorprizi għat minn ġimgħa. Jina ma stennex ħana għal l-fatawri sejra daqsek tajjeb. Iva, marru tajjeb dal-weekend. Sonoda ma kienx ħażin laqqas imma insejt spiċċax le kellu xi problema ejwa kellu l-ħabta, issa niftakar Moskar Piastri, total racing incident hemmhekk, nothing to debate. Imma l-Alfa Tauri jidru speċjalment dan l-aħħar parti tal-istaġun għamlu qabża kbira eh, bil-karozza. Jidru aħjar, issa minna li għamadhomx fil-qiegħ tal-klassifika fejn jidħol il-kostrutturi. Iva, issa dik l-ombazzjoni għaw konna l-waqt. Naraw eh, dal-waqt, għamlu qabża mek u issa naraw dal-waqt ma jidir li ah, qed jiġġieldu anke biex forsi jiġu t-tielet mill-aħħar. Ġifieri hemmhekk hemm qabża kbira wkoll għax orajt sorprenda Richardon mal-karozza kien tajjeb all weekend Richardon. Nibdaw dew minn hemm. Imma l-karozza kienet tajba across the board. Dis-sena jiġifieri Dis-sena, sorry, f'da. Tul il-weekend. Imma anke f'daw l-aħħar tliela rajna qabża ċara. Fil-verità ħass. E, arguably one of the worst edin. Williams reġaw ġabru punti. Iva. Punti Balbon. Balbon Igwadanjaw u kol naqra punti fl-aħħar waħda Minħabba li Hamilton u Leclerc ġew it-tnejn li huma skwalifikati, fil-fatt Logan Sargent skorja l-ewwel punt tiegħu l-ġimgħa l-oħra. Dawk punti, dawk it-tlet punti jaf jiswew dejjem Parissa mela hija, imma s-sana raw dal-waqt, għandu vantaġġ ta' 12 punt fuq l-oħrajn. Bess il-Williams kont qed tistenna li morru tajjeb ta' tmim il-ġimgħa. Ehm, kun hemm traket li jkollu naqa' dritet, Biex niftehmu lil Williams iżda dejjem irrispondiet, għal Bon anki wkoll fil- Boni, jidhirli ma tantx mar tajjeb fil-qualifying imma fit-tellieqa mar tajjeb ħafna. Fil-practice kien ukoll qed jiġi t-tieni. Iva, fil-free practice kienu tajbin imma fil-fatt fil-qualifying Qualifying kien kienu inqalb ftit. daqsxejn underwhelming. Eżatt, in- inqala bi ftit għal Bon. Ehm, Hija forsi ħasra s-supporters tal-Williams li m'għandhomx dak it-tieni sewwieq li jista'

Daħal fil-pit lane. Eżatt. Ma nafx innu tajtix. Dik mid-dara kien hemm xi issue bil-fuel pump. Jew xi ħaġa hekk. Eżatt, allura jgħidlek aħjar nidħol billi jiġi skwalifikat. Dru. Għalli għal ma kienx fil-punt, jien mandu ngħid li kellu xi ħa- xi kwistjoni, Eżatt. kellu xi ħsara u għalulu it's not worthwhile. Dru, Mercedes, sodisfatt, ħattu podju, Russell
Ok? Kisbu l-istess punti daqs il-Ferrari dal-weekend, 27 kull wieħed, għax Hamilton ma ninsewx kiseb il-fastest lap fl-aħħar dawra. Hamilton mar tajjeb ħafna, qabeż li ġiex Ferraris fuq it-trakka. Ok, Carlos Sainz bl-undercut u Charles Leclerc bit-trakka. Iżda użaw il-pace u strateġija tajba biex elbuh. Russell kienet a bit of a mixed bag, ngħidlek il-verità. Russell li għamlitlu naqra ħsara, irkupra wara red flag, għames kellu bidu tajjeb, però ma rnexxilux jeleb il-Sainz u fil-fatt spiċċaw għalura. Fatt titqanżaħ biex żamm il-post kontra Ricciardo. Mentri Hamilton hemmhekk għamel id-differenza. Uża dawk it-tyres friski, qabeż lil Leclerc u mbagħad kellu l-kontroll hu biex jieħu ħsieb it-tyres u kollox u ħaġa u żamm it-tieni post fil-fatt pjuttost komdu. Mentri Russell ma ma nexxilux jagħmel dik il-move fuq Carlos Sainz biex jaqbżu, he didn't execute the pass, U spiċċa ovvjament rajna kif spiċċa għaftit lura eventualment. Mercedes jinsabu 22 punt u dim Ferrari, issa di naf li ħadda wara. Għatfada 3 races. Għalli għabel klassifika komplu nizli naqraw kol fuq il-natur għarabdab. Ferrari, belħuni, personalment, belħuni jissib bil-lejl, Iva!
Għamilt nofs ta' nar, nipprova nifhem minn fejn ġabu dak il-leb. Iva. Pero fit-telli għad dizappuntaw, eh?
Ara, stennejt li ma jirbux, stennejt li jirbaħ Verstappen, Iżda li spiċċaw it-tnej li huma wara Hamilton naħseb kieku bħala partitarju tal-Ferrari iva nkun ftit diżappuntat. Skużaw it-tieni u t-tielet, it-tieni u r-raba tajt. Ok, tifima, tqis li Verstappen probabli kien ħajr baħ xorta. Imma li t-tnejn li huma spiċċaw wara Hamilton, nasab għanda titqis diżappunt, ma ninsewx li Hamilton. Ċar sekondi li t-tnejn, 14 sawt, Dik waħda, imma ħanħalli dik il-barra għal sekonda. Għax jien ma narax sekondi, pala jien ma natix dejjem kas, għax dik hija ftit arbitrarja, ila għala, għax inti kultant għandek laps fej għandek management, laps fej jimbuttaw. Per eżempju, Leclerc, fl-ħara xar dawrit, jafqataw qalbhom u jkunu baxxew il-magna, daw l-affarijiet allura fil-verità it-timing difference kultant inti għandek ħabta tara forsi tagħti kasa ħafna. Imma kultant hija ftit misleading. Speċa ehm, kienet kienet a race of two halves sa ċertu punt, għax ir-red flag pratikament eżatt fin-nofs ġi Fil-fatt il-bandiera l-ħamra ġiet għal dak l-inċident ikra ħafna li kellu Kevin Magnussen. Ċista illi. Ma weġġax jew hekk ma kienx gravi l-iktar ħaġa kera. L-arm Cobayers.
L-arm Cobayers.
Li huwa parti mit-tiżin u infatti l-karozza mhux li kisret f'xi miljon biċċa tassorbi l-impatt kif suppost u tajjeb Imma l-arm co barrier ġabit tider kważi iktar spettakolari. Ma kienieċ driver error, irridu nsemmuha hemm barra. Infatti kienet problema ta' sospensjoni. Sospensjoni, fil-fatti meta tara fil-bidu dik imma meta tara replay mill-ewwel tinduna kif salt wieħed ġist itlu minn wara l-karozza u mhux sempliċement għax ġili tispinja u taħbat Di sempliċement f'salt wieħed ser qas kellu idea dwarha. Salt wieħed tal-itlu hekk. F'salt ta' ġieli meta tispenja eżek titlaq forsi ftit ftit di f'salt għax kienet ta' car failure ovvjament. Ma weġġax u fortunatament u dan għal kober jirżamlu xogħolhom u bat kellna t-tele għaf din parti. Iva,
illi eh, min jixtieq interaġixxi magħna aħna qegħdin live eh, fadlina ftit minuti wkoll u wkoll eh, istaw wkoll tgħidu tagħkom fuq dak li qegħdin niddiskutu. Immiva mela- Ferrari naħseb mixed bag. L-ikbar disappunt mill-lent ta' Ferrari il-fatt li Hamilton qabiżhom it-tnejn. Jien hekk nara. Jien naħseb naqbel miegħek. Jien naħseb naqbel. Hija
Għax Sainz għalija raqdu kompletament bih ma' Hamilton. Ħallew il-Mercedes jagħmlu l-undercut, they didn't defend against it qabel, they didn't prevent it at all. Ħallew il-laps jgħaddu jgħaddu jgħaddu. Sakemm Hamilton, sakemm Mercedes raw li kienet moment ottima biex jagħmel l-undercut. U bat fil-fatt, mill-ewwel indunaw li tilfu ċans b'sajns biex jattu. Leclerc kiku defenda naqriktar inħoss li seta iżomm il-pożizzjoni. Għax ġara rajna sa ċertu punti rajnija ma' Russell. Prova, prova, prova ma' Sainz ma' xejn. Hamilton irnexxilu bat kellu l-kontroll. Kiku probabbli kiku Irnexxilu jiddefendi naqri iktar Leclerc, jiddefendi ftit iktar. Jaf kienet tkun ħafna iktar jibsal Hamilton u probabbli jaf kien ikollhom it-tieni postuma b'mod komdu, imma ġara li ġara.
Eżattament. Mela, tim ieħor li ma semmejniex huwa l-McLaren u hawnhekk ħanħu għal-kelma jiena ehm, naħseb fid-dawl tad-disfatta li kellu nhar is-sibt Naħseb illi damage limitation kien eżerċizzju ta' damage limitation illi irnexxa fil-fatt Lando ukoll spiċċa l-ħames, Piastri t-tmienja. Imbagħad permetti li ngħidlek xi ħaġa fuq Lando. Lando Norris. Ċista wkoll li kien hemm dak it-team order eh, f'ħim minnhom mit-tellieqa L-Antol jagħmel rimonta tajba ħafna minn wara. Endu, skont se fuq l-Antol. Għamel ir-rimonta tajba minn wara cross. Però l-iktar impressjonanti wara restart x'rimonta għamel. Ma ninsewx li fit-tieni restart ta' wara red flag fl-standing start, Isu fil-tieni fażi Stolja he didn't get any momentum u tilef f'ruxma ta' pożizzjonijiet minn għalija beda xi seba' post. Eżatt.
Waqa' sa xi 15, ma trajna l-spiċċa ħames. Inti semmejt it-team order. Kienet deċiżjoni għaqlija għax.
Morris ta' veloċi. U ħadima għax qabes kemm lil lil Ricciardo kif ukoll lil Russell. Jiġifieri ħadmu għadajba dik. Ejwa, u weekend naħseb sodisfaċenti ħafna l-McLaren.
Eżattament. Ovvjament kellu disfatta ta' sib Norris ma irkupra tajjeb ħafna u. U speċjalment irkupra tajjeb meta tqis li fit-tieni restart mar lura ħafna f'salt. il-ftit affarijiet li l-għaddot jonqsu jitgħallem biex ma ġarx li. Ma dik dik naħseb trik ta' eh sibt vera. Però kien żvinturat ukoll. Veru li l-ewwel dawra kellu track limits. Veru. Mbagħad kien hemm dak l-inċident tal-Aston Martin ta' Stroll jidhirli. Le Alonso, Alonso. Alonso li Telfet u ċans. Eh, naħseb taf bizzet reazzjoni tiegħi x'kien hemm dak il-ħin għandu issa noqogħdu. Sta biss nobsor.
Nelaboraw.
Eh, nelaboraw. Mela, klassifika tas-sewwieqa fejn? Għanna Max Verstappen l-ewwel 491, Perez 240, Hamilton 220 u issa it-taqtija raba post qed issir iktar interessanti qabel xejn Sainz jitla' raba' minħabba li għandu dik ir-rebħa f'Singapore. Lando u Ċali ukoll qed joqorbu. Jiġifieri dik it-tellieqa għar-raba' post tal-kampjonat tas-sewwieqa Andrew se tkun waħda interessantissima. Iktar 'l isfel naraw ukoll lil Ricciardo jieħu l-ewwel sitt punti. Iva, li Mela.
se jiswew ħafna fi kummenti fuq il-grafika qabel ma nqogħdu l-grafika. Mela għana jlek fuq Sainz. Alonso fil-verità qed jaqa' lura lura lura għax il-karozza marret lura kompletament tal-Aston Martin. Eh, Kifet inti issa Carlos Sainz qabżu fir-raba post minħabba li hu ma' tnejn li hu ma għandhom l-istess punti sa' Carlos Sainz rebaħ telliqa, Alonso ma għamilix. Bat għandek Lando Norris, 14 punt biss wara Alonso, ma teskludix li jaqbżu, Leclerc 3 punti l-ura minn Norris, u Russell 15 punt l-ura minn Leclerc, laqas li l kważi ma neskludi, jaqbez l-Alonso, jek l-Aston Martin ħajkomplu sejrinek. Għalina nistenna li Norris u Leclerc jaqbżuħ l-Alonso.
Zbatax meta possibli. Possibbli. Għax Russell għandu distak ta' 32, għandek 3 races plus l-sprint, issa veru on paper għat fadal 86 punt, imma ovvjament mux kullħat jista' jiksibhom kieku, se wieħed biss. Ikun min ikun jifisser. U fil-verità, realistically Norris Leclerc Russell sa tmiem l-istaġun on average mhux iktar minn 10 kull telli qatt narhom ħajksbu 12 ħal iktar across the board. Jiġifieri fil-verità naseb Norris u Leclerc it's quite a good shot li jaqbdu. Russell mhix impossibbli speċjalment jekk ikollu Nafsi naqtalek qalbek jekk il-Mercedes. Imma naħseb hija ftit abħil għalih, għax irrid riżultat tajba. Eżatt.
Waħda kważi naqri iktar estrema. Per eżempju, jiġi t-tieni xi darba, jew per eżempju darbtej jispiċċa podium biex ikollu ċans b'saħħtu imqar darba ħafu podium biex isaħħaħ iċ-ċansijiet tiegħu.
possibbli. Nagħtu naqra wkoll sa daqqa tajn lejn il-klassifika tal-kostrutturi. Insomma, la qed insemmu Russell, kull ma kiseb podju wieħed eh dis-sena. Li hu ftit.
Ftit.
Ftit. Hamilton mill-għalija kiseb xi ħamsa, kiseb podju ġo ġewwa l-Awstralja, Barcelona, Kanada, kiseb podju ġo Renju Unit, kiseb podju ġo Singapore u kiseb podju ġewwa l-Messiku. Għax ovvjament l-Amerika vera li kiseb podju ma ġi skwalifikat u fit-tlaq l-oħra li eżatt, jiġifieri kiseb sitta, minn tras il-wieħed biss. Mela mmorru għal klassifika tal-kostrutturi, Red Bull ovvjament ilhom lesti

Nemmen illi mit-timijiet li hemm, u jiddispjaċini għal ħabib tagħna Wayne Micallef li qiegħed isegwina, ma naħseb illi eh, l-Alfa Tauri għandhom naħseb dik il-marċampju.
Iva, jidru- Għax hemm Ricciardo. Eh, ji- To be fair, Tsunoda, enom ħafna. Iva, Iktar kien wkoll. sfortunat milli għax kien fqir naħseb għax fit-teliqa li għadda sakemm kellu l-inċident sfortunat, kellu ċans għal ġiex punti nemmen jien li wkoll kienu jagħmlu differenza. Inti veru semmejt Ricciardo u sa punt veru li grazzi għalih spiċċaw it-tmien post u mhux it-tisa post issa fil-kampjonat tal-kostrutturi għax il-finish tiegħu nhar il-ħadd li għadda Hija t-tiebreaker bejnhom u bejn l-Alfa Romeo. Allura l-Alfa Tauri jinsabu fil-vantaġġ. Ovvjament, ħas issa spiċċaw qegħdin fil-qihnet tużana punti. Fil-verità da timijiet meta tqis li frak, relatively speaking, jiġbru fejn jidħol punti. Fil-verità, jekk xaħat kollu vantaġġ ta' iktar minn 10 punti at this stage, f'dil battalja All right, mathematically qatt ma tkun magħluqa imma Le, mhux hekk. tara ibsaw.
Eżattament.
Meta tqis it-timijiet. U li di hemm. fil-verità l-istess bejn Mercedes u Ferrari. Għax s- nisemmejta qabel ftit fil-qosor u sa forsi nelabora ftit. A- Qabel l-Amerika minn għalija d-distak bejnietom em, kien 24.

Kien kemm kien? 28. 28, skużani, tajjeb, u saqja 22. L-iskwalifika tal-Amerika, għalla volja xar Leclerc ġi skwalifikatu gol, mar kontra l-Mercedes, għax huma kisbu fini xaħjar. Immaġina kienet Sainz u Russell minn flok Hamilton u Leclerc skwalifikati, hemmhekk kienu jmorru minn fuq il-Mercedes. Minħabba imma insomma 22 punt, 3 races to go. Em, onestament, meta tqis li kienu 28 qabel l-Amerika, 5 to go, Naħseb jina jekk għal mod tal-kelma l-probabilità kien 51% li l-Mercedes jieħdu t-tieni post. Naħseb issa irridu nitfawa 60 jiena, onestament. Mhix ċertezza, imma naħseb li huma favoriti naqriktar. Jiena naħseb kieku kellhom 22 punt huma u deħlin fl-aħħar tellieqa ikunu favoriti kbar għax inti realistikament. U x'persentaġġ tagħti eh, li Sir Lewis Hamilton jaqbes xorta lil Perez li jien għadni nemmina?
Inqas minn 50 nagħtiha jien. Għalissa. Jiena issa 50-50 intija. Xi 40, 40. Ma jikkonvinċinix. Imma s naraw, nar ħat li ġej, semmu il-Brazil du forsi. Naħseb jena, taf dik. Forsi. Kieku mux għax ġi skwalifikat Hamilton fl-Amerika, l-istoria kienet tibidel zgur. Il-traġettorija kienet tiħu xaġa xejra kompletament differenti fil-fat. Perez, ma hija gwadanja 12 punt. Eżatt. Wara l-isprint tal-Amerika, qed ngħidu fit-teliqa. Eżatt.
Mentri qabel Hamilton kien gwadanja 8, f'salt wieħed isek li ta' 20 punt. Hamilton skorja 19, ġifiri fil-verità. Hemm qiegħda differenza. Ġejna, more or less, erġajna fejn konna. Hemm qiegħda differenza. Eh, dik għamlet effett, dik l-iskwalifika, għax inti All right, veru ġi diskwalifikat Leclerc, ma tlift 18 punt. Fej il-massimo tlift ħafna, u fej distak ta' forsi 30. 18 u maktar minn nofs 30 u meta naħsbuha. Le, xek. Mela du, wasalna biex nagħlqu ukoll il-video tal-lejla, biss eh, forsi ġiex minuti biex niddiskutu il-Grand Prix tal-Brażil ta' Sao Paulo. ta' Sao Iva, Paulo. teknikament Sao Paulo Grand Prix, Iva. Ta' nhar il-Ħadd Għalja aħna illi nqisu għal-Grand Prix ser tal-Brażil, imma. ikun fil-Brażil eh, li l-semmijiet bisimgħu nirreden ħafna, allura se nkun saqsi domanda eh, diretta lilek li inti bħali tifhem segwi il-Formula Wieħed, forsi inti Eżatt. iktar tekniku minni nammetti. Eh, Id-domanda hija diretta. bażikament. Huma leġittimi t-tamiet tiegħi illi fi tmiem il-Grand Prix tal-Brażil nidħol għal mix-zone ta' nhar il-Ħadd eh, bid-dmugħ f'għajnejja u bil-God Save the Queen fl-isfond. L-għonet God Save the King. God Save the King. Mux Queen. Il-reġina telqet issa, għalla jaffrila. Imma insomma. Ibsa. Xorta nipretendi Verstappen jirba. Jien nara di għanda similaritajiet bħal Austria. bħala trakka, bħala altitude, u hekk xorta najt li Verstappen huwa favorit.
Nibni dawn it-tamiet għal fattu ukoll illi naħseb il-karozza tagħna il-McLaren taf ta' datta ruħa sew għas-setup ta' Interlagos. Biss, minnaħa l-oħra. Jien ma nemminx li Red Bull għandhom xi ħaġa inqas f'dak l-aspett. Biss minnaħa l-oħra Jiġifieri- ieħor illi jista' ħanuża l-kelma jtina hard time lil naw lil Red Bull. Intom bru, għax intom irbaħtu Veru, veru li rebħu s-sena l-oħra. jew qed tara aktar Em. teddida mill-ħomor. Em,
jien isni iktar konvint li Red Bull huma tant favoriti li għal kem forsi oħrajn huma kapaċi jagħmlu ilhom skomda fl-aħħar mill-aħħar il-ħadd xorta nippretendi li nisma Head Vilelmus bħala innu u mhux God Save the King, onestament. Għax anke Mercedes God Save the King għax it-tejju Imma nipretendi ħed vila l-mus ħan isma b'rispet lejn is-sewi, għax dak huwa l-isem tal-innu tal-Olanda għal-fat. Eżattament. ma konx taf. Lejna nipretendi li huma favoriti. Is-sena oħra naħseb jiena ma ġabux setup tajba, ir-Red Bull. Kellek naqra mixtu għandi xi nżil ġimgħa jaf menux laqqas is-sena oħra. Fatt it-temp eh. bħalissa qed juri. Eh, il-ġimgħa mixed bag ħafna. Imsaħħab bix-xita il-ġimgħa is-sibt qed juri b'nazzi u l-ħadd qed juri eh, b'nazzi. Jiġifieri ara biex jiena naħseb hemm ħaġa f'dif Brażil Li tmur kważi li lim minn tim jew ieħor u sprint weekend. Koll.
Fej inti għandek session wieħed ta' practice, allura jafem dik l-element ta' unpredictability, pero sissa kull meta kellna sprint, kellna ħamsa, Red Bull dejjem reput telliqa, biss McLaren repul sprint. U baħna fil-qatar.
Fil-Qatar.
Eżatt.
Is-sejna vera li taħseb Rridu niftakru li rridu niftakru li minn għalija tal-Qatar. Verstappen kien beda naqra lura fil-sprint. Insejt fej beda eżatt. Tini ċans ħanajdlek u koll le, Max fil-fat, il-kwalifika sprint bdi għattilet. Oscar Paul l-għandu t-tini u Max t-tilet. Iva, Russell kien beda tajjeb u kiddom u hekk, fatti Verstappen weħel hekk, minn għalija weħel naqra wara Russell. U mbagħad iżatt kraħas Russell. Dik actually ma rajtiex bħala sprint għax ma konx disponibbli biex nara. Issa vera li forsi qed ngħajja tal-ħadd imma mbagħad hekk tiġi jiġi saħħa ma tibtina noqogħda bil-qalb kollha koldieri.
Dik mid-darba u Em, Imma s-sardu naraw fni. Brazil, li għandek it's quite variable. Probably huwa two stop race, għax degradation mhux baxxa. Em, eh, U għatakka li joffri opportunitajiet ta' overtaking. Allura, jaf ikun hemm sorpriżi wkoll iktar milli tajt għax sempliċement Le, mhux hekk. tippretendi McLaren jew Mercedes jew Ferrari jilpu għax sorpriżi di fil-verità għana meta n- nagħmlu ta' predictions nobsru di pure pace. Formula 1 huwa sport kif nafu sensittiv għal dawn l-affarijiet. Jista' jiġri minn kollox u Assolutament. Mela, biss qabel ma nagħlqu, forsi din il-podju tiegħek għall-Brażil? Issa mbagħad naraw naqra inħadd minn ikun qata' l-iżjed. Mm.
Tini tiegħek l-ewwel nies. Le, le, bda inti, bda inti. Jien nippretendi Verstappen jirbaħ. Ija? Mm, Naseb Naħseb jiġi t-tieni Hamilton. Jien naħseb anzi għanajda. Pal Messiku eżatt l-ewwel tlieta. L-ewwel tlieta se pal Messiku.
Jiġifieri jiena Jiena naħseb Ferrari ħaj mhux ħanajt teddida għal rebħa Imma ma nasibx li McLaren will have it all their own way against Ferrari. Fil-verità, meta tara across the board, even in recent races. tajba jena, jifem. More or less, tipo, aqta Japan. Japan u Qatar forsi McLaren kienu iktar eħed. Imma USA kienu ras imbras bej wieħed u ieħor. Iżu wieħed qoddim ieħor u mbagħad forsi li ieħor, pereżempju McLaren, forsi b'wieħed jispiċċaw l-aħjar fost l-erba ta' dawk. Eżatt. U mbagħad għandek tnejn għal Ferrari u forsi McLaren jew it-tieni għandek Ferrari, McLaren u Ferrari alternating milli it-tnejn li huma. Għax eżatt di fatti Taf li Lando Norris actually tilef sekwenza l-ħadd li għadda, kien għaqqat erba' podji fuq xulxin. Ekku, ekku, ekku. Kien tilifha. Ma konċ qed nistenna podju fil-Messiku jiena, kif qedlek, il-Messiku eh, ma rajtix li kienet trakka adattata għal Ma tantx dik.
U Brażil għandha ċertu similaritajiet għax għandha l-altitude. Narom dak is-sekter tuli jista' jgħinha ħafna, eh? tat-tidwir
jien nara simili għall-Awstrija, Brażil, bħala tajjeb. Marru tajjeb, però naħseb Ferrari marru tajjeb eh, wkoll. Tajjeb, relatively speaking.
Eżatt. Jiġifieri ma teskludix li minn hawn minn hemm jiksbu podium, għalek forsi qed ngħidlek toħodix bi kbira podium pal Messiku. Le, mhux hekk, mhux hekk, infatti anki biex nagħlqu jiena eh, il-prevenzjoni tiegħi għall-Brażil se nibqa' konsistenti ma' femti, vol diri li forsi fl-aħħar. Bl-istess mod ma noħodix bi kbira jekk McLaren jiksbu podium fil-Brażil, ħanajda kif inhi, ma ma naħsibx li hija. Podium ovvjament ikun ġanżel ta' tajjeb, biss jiena biss jiena nibqa' tal-fema illi fl-ewwel post jiġi Lando Norris għandi fiduċja kbira Issa, Vollieri, Jina għawek nishtiq nifem għalfej isek għandek tant fiduċa fil-McLaren. Tini Max Verstappen fuq il-Red eh, Bull u t-tielet l-akbar ħabib. Għattilet kont sabu għal-pjastri għal-moment, immet le, naħseb li se tkun naqra ibsa, pero t-tielet nejt li jiġi l-akbar ħabib tal-Lando Norris, Carlos Sainz, biex ek sa fl-aħħar għall-inqas nisperaw li l-ħin Ingliż ikun ħa r-rebħa li tant jistħoqqlu. Le, Drew, jiena nerġa' ngħidlek, għandi fiduċja minħabba il-fatt illi s-setup jista' jgħinna. Imma ejja nkunu onesti, minn 19-il tellieqa, kemm kien hemm tlielaq fejn Red Bull on pure pace ma kellhomx il-pure pace tool. U rajna sample kbira. Le, le, minix Singapore, minix qed ngħid lek illi rebħa eventwali ħad tkun ta' xi. Allora jiena nipprova ngħid like hekk. Jien nipprova nagħmilha rational, mhux bit-tamiet jew bil. Le, minn iġed nejt ħana ħatkun xirab ta' 30 sekonda ta' le laqqas, laqqas għal rebħa ma najda, la għal 30 u laqqas għal sekonda. Jena naħseb trid tara based on the pure pace, more or less. Eżatt. Jena naħseb Red Bull. Xorta nemmen li Red Bull se jitilqu bħala favoriti. Issa jekk flok one jiġu tu jew tri, jena xorta kun kontent. Għana jiddu hekk. U le, dik dik fair enough. Għax jena nara jekk skont minn temmen u favorit f'dar prediction. Eżatt. Għajja tajt ħajr baħ ma ma temminx li favorit. Ġaqsek qed tagħmel contradiction. Fil-fema umli tiegħi. Issa jaf l-attu DNFs u ħallihom jikkommentaw li fuq miksom Mux għax DNFs, ta' għax DNFs erħila, dik tista' tiġri anke li Red Bull. Le, mux hekk.
Can happen to anyone, jiena mux għal DNFs. Eżatt. Jien iktar tajt għax tajt tajt ħajerba ħamma fl-istessin ma temminx li huwa favorit. Iġveri jitti kważi kważi qed tobzor xi ħaġa
Dem jista' jkun dik is-safety car u għal darba l-istrateġisti ta' ngħid tħuħhom. Jew safety car jew xi ħaġa frik qed tobsor, ħanajdilek dak il-mod. Le, by the standards of the LCN, it is a free program, but I'm willing to take the risk. Fil-verità ħankunu qed nanke kollox, ta' dwar Singapore, Red Bull kienu żvinturati bis-safety car, setgħu ġew fortunati u ma kontx teskludi li jirbaħ xorta waħda fis-Singapore. Le, mhux Għax it-tellieqa ma kellhomx daqshekk Verstappen, il-pace tagħhom ma kienx daqshekk fjakk, daqskemm forsi deret, imma dik is-safety car ramit kull tama għalihom li jirpu. Eh, niftakru da spiċċa, all right, me jum il-fat li ras il-ħabat fl-ħar dawra, spiċċa raba ta' Verstappen on his worst weekend with some very solid pace at the end when it sort of really, really counted. Ekku, mela, wasalna mela, mela, nikkonkludu għonek Il-video tal-lejla fakkarkom ukoll illi minn hawn ftit ieħor dan il-video se jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna daqstant tinsewx tidħlu hemm. Tafsuna dik is-subscribe ħalli wkoll inkomplu nkabru il-familja tagħna fuq eh, YouTube. Il-programm li ġej se jkun nhar il-ħamis flimkien ma' Kerċ Cambry għal loba West Ham, Arsenal u Brady Muġeja għal-logħba Manchester United Newcastle United, il-programm Mix Zone. Ehm, u mbagħad fejn tidħol Formula wieħed nidħlu il-ħadd eżatt wara it-tellieqa għall-analiżi. It-tellieqa fit-sitta ta' filgħaxija.
Mix Zone jibda l-ħabta tad-disa' ehm, nkunu suppost se nkunu jiena, Mr. Zbaljat, eh, Karl Parnis live għal Roma Lecce u Oliver Xikluna l-Fulham Manchester United il-programma ma nafux bl-amment nissuġġerilkom bat il-ġimgħa issegwu l-programm ta' Lorjana Brinkat il-ġimgħa tal-Kamra Sportiva. Sakemm neġgħu niltaqgħu, grazzi li eh, lilkom tal kontu magħna l-lejla, ħudu ksib u niltaqgħu fil-programmi li jmiss. Take care!